e kei chim duhmi cu si ti ahcun Pathian nih a zungzal in kan umpi hna minung pakhat te hmanh kha kan kal tak hna lo ti a ti le khika lei a kalmi cu tampi ko hna hmanh seh khika lei ah a tangmi Elisa lei ah vancung ralkap bu rel cawk lo a rak ṭanpi hna nih a kan dirpi ko ti kha ka vun chim duhmi ka si i vai ah ka biam hai ṭhia tlawm palte van chim ning law pakhat pa cu thawng ṭha a chim ti sile crusade a tuah crusade a tuah i cu lio ah cun hnainu pakhat nu te kha a lung a tling tuk ti si ai lawm tuk i a thaing zan lei an vun pumh ṭhan ah khan nizan ah saya pa thong tha le chimmi ka lung a tling tak si pathian nih thluan chu sai ka lom tuk e ti ati le asi a cun kapi atu nai e nizan i thong tha ka chimmi chu zai thong tha thla si kha kan chim tuam he ati le na chimmi tu chu ka phil chang le ka thei ti lo le ti ati ti si i thong tha kan chim mi tampi chu thong tha kan chim kan chim le kan chim adi lenga kan chuak thong tha ka le hin kan chuah tar ve khat lai kama kan kali thong tha kan kip lo kan wa tar ve ton i Mawngei pan timi hi ka pa nih bia a rak hal mithi mithi ṭhut pinak ah khin Baibal kha a rak kan hal le penal i Pathian he Jakob hi a rak a paimi kha a ho thla si ti a ti ti si a ho thla si ti a vun ti le kan thei ti lo le mawngyapa nih keimah nih ka thei ti le mawngyapa cu a ho te si kha pathian hi ai pai mi ka ho te si kha ti a van ti le a van ruat a thei he ti lo le ana paih lio kum lo le ka thei ve lo a ti a van ti diom ai i ka chim duh mi cu zei thasi ti ahcun thong tha kan chim tikah hin kei zong kum lo ti a foi te ko kan thei na chuo ko ma zong le kan ha a lut chuo ma ko mi zong kha ka hmal lo ti a foi te ko han se lo kan nunnak ah Jesuh Christ anung mi si kan nunnak a kan neitu Jesuh Khrih a si bantuk in a zungzal in nan sinah ka um zungzal ti a ti bantuk in thiang thlarau na in thawngtha hi ngai hna uslo ti hi ka duh bikmi hi si cacu bawi Jesuh Khrih in kan som hna kan kiang kan kam ah ruahmi phun dang tampi leng long kam han se a sa bika thawngtha ngai hi chia hmasa ko si ti hi ka duh bikmi hi si Indiana khompi cu ka sia her minung lek e keimah ka thinlung sining tein cun cawnpiaktu cawnpiaknak hi an ṭha hringhran i a ngeih zong an nuam tampi lakah hlonh ding an tampi ve a ṭhami an tampi ve ko cu tluk cu si ko ma cun hlasa thiam ko cu hlan san sa le an di le an lawi le kan lawn cio ko hnak ka ten kan nei hlei lo hmanselo thawng ṭha an chimmi cu keimah caan hrim zongah khin thawng ṭha bible le experience tampi a ka pemi an tampi ka sia cu a hat ngai ngai ko sihmanhselaw zeidah ka ruah ve tiah cun oh kei cu caan ka nei ve lo hi bantuk tein awt te ka neih caan le hi bantuk te lam awn lio te hi keimah caan si ve ko tiah ka ti caah hi ka hi ka van rat khawhnak ka si cucu bawipa pathian lam hruinak thawng a si ka lung alawm hi bantuk in caan a kepetu nu le pa hna le hi GCBC Khrihfabu chungah rianṭuantu nan dihlak sinah khan ka lung alawm ti kha ka vun chim Dunia kan ruah dingmi Baibal ca kan van rel lai i Baibal ca ka rel dingmi hi pahnih si lai. Pakhatnak ah lamkaltu lamkaltu dan ngahnak kuluku an kan rel lai. Peter le lamkaltu dang hna nih cun an leh i minung nakin Pathian nawl ka ngaih deuh awk a si. Nannih nih Jesuh cu vailam tahnak i nan thah hnu ah nan thah hnu ah kan pupa hna Pathian nih thihnak in a thawhter ṭhan. Israel mi kha i ngaihchihnak caan ṭha le sual ngaihthiamnak pek awkah amah cu Pathian nih orhlei kamah khan hruaitu le khamtu in a ṭhutter cang. Hi thil vialte hna tette hi kanmah kan si, kanmah hi kan si, kanmah lawng si loin Pathian nih amah nawl a ngaimi hna sinah a pekmi Thiang Thlarau zong hi tette cu a si ve an ti. Cun pahnihnak kan vun rel ṭhan lai.

Hleikhat in hleili tiang kha ka vun rel lai. Cu thawngṭha thanhtu dingah Pathian nih lamkaltu le cawnpiaktu ah a ka ser i khi bantuk in sifahnak ka inmi vialte hna hi hi ruangah hin a si. Asinain ka lung a dong naisai lo. Zeicaah ka bochanmi cu ahodah a si kha ka hngalh i ka kut chungah a ka pekmi thil kha khi ni tiang him tein a ken khawh ti kha fiang tein ka zumh. Kan cawnpiakmi biatak kha fek tein i tlaih hna law na zulh awkah i chia hna. Cun Khrih Jesuh he kan i pehtlaihnak thawngin ka ta a simi zumhnak le dawtnak chungah khan um peng ko kan chungah a ummi thiang thlarau ṭhawnnak thawng in na kut chungah chiahmi thilṭha kha him tein keng hna tiah a ti mah hihi temote paul nih a voihninak thong a tlak i thah a si lai tiah khan Ca a rak kuat i biro a rak vuihmi si i a hmasa ahhin lamkaltu hna tuanbia kha zoh ka duhmi si. Lamkaltu hna an tuanbia le macicun Timothy le Paul i an tuanbia hi tuni caan ah hin zoh ka duhmi si i cu he api tlai in kan thawngṭha tlang ah kan chiah dingmi cu Khrihfa vialte hna hi thawngṭha kengtu kan si ti hi chim ka duhmi si Khrihfa vialte hna cu Pathian nih a kan cohmi rothil nunnak thawngṭha kengtu kan si ti hi chim ka duhmi kha si lamkaltu hna an tuan bia tampi kan zoh tikah hannak tampi an tuar thangchiatnak tampi an rak tuar hi hna hi zei ruangah meh hi thangchiatnak he an rak na thim hnga Zei ruang ko ah meh a si hnga? Thawṭha ruangah maw a si, a si lo ah thildang ruangah maw a si, suilung in chawvan duh ruangah maw a si, vawlei in thangṭhatnak hmuh an duh ruangah maw a si, cawlonghnak hmuh an duh ruangah maw a si, kannih cu thawngṭha kiltu kan si. Kannih cu thawngṭha kiltu taktak. Khrihfa kan dihlak Pathian rianṭuantu Khrihfa upa lawng si hlah, pastor lawng si hlah, cun mino upa lawng si hlah, Khrihfa Pathian thangthattu vialte hna hi kan dihlak in Jesuh Khrih nih a kan khimhmi thawng thlarau thil kiang tu kan si timi kha chim kan duhmi kha si Pathian sinah lunglawmhnak ve chim hna hna usih kan Bawipa kan Pathian sunparnak a cotu le thangthatnak a cotu cu nangmah si zungzal ko nihin hi Bawipa kan Pathian nangmah nih a sunglawi bikmi thluachuah na kan pek Mo kan Bawipa kan pe thian na bia hi khuaruahharnak a ṭhawngmi a si i cu na bia cu nangmah na si i minung sinak menmen in chim khawhmi le phuan khawhmi zong kha a si lo minung sinak menmen in chim hlan seh sullam a nei lomi pakpalawng thil lawng tiah an cang fimnak in Bawipa Pathian chim leng hlan seh nangmah thiang thlarau thiang hlim nai tel lo a si ahcun Hi na thawngṭha chimmi hi Bawipa zeihmanh an ṭhen hem lo. Cucaah cun thawngṭha chimtu cu mitlinglo kan si i thawngṭha chimtu cu misual kan si caah Bawipa Pathian kei cu na vailamtah hnuah khin vun ka thup law Jesuh Khrih hi na min ha lakah hin nangmah nih a nunnak thinlung chungah na kan dawtnak kong thawngṭha hi vun chim ṭhan ko ti hin na sinah thla ka cam. thachuah a kan petu kan i lawm tuk na min lawng bochan bu in na sinah thla kan cam kan pa pathian amen hika ah genesis chung ah hramthaknak pathian nih minung a ser lio caan ah tlak kha a lak i mipa a ser tikah cu mipa chungah cun a nunnak thaw kha a khumh ti kan hmuh cu nunnak thaw cu pathian thaw kha a rak si i cu thaw cu Johan thawṭha a van luh ṭhan tikah zeitindah a chim ṭhan rih tiah cun bia cu pathian a si i cu bia cu pathian he an um ṭi tiah khan Johan thawṭha darkhatnak a rak kan cawn a kan hmuh ṭhan mi si cun Johan thawṭha dal khatnak cun a van ra ṭhan hoi i dalthu ah khan a van lut ṭhan i cuka ah cun zeitindah phun dang dang a van thlen ṭhan kan si ti si ahcun ti le thlarau in a hrin ṭhan lomi nih vancung pannak chung an lut kho lo ti kha a vun thlen ṭhan ti le thlarau a ti ah khan khuruahhar awk zeihmanh um lo bia ti a timi chungah khan aa khatmi kha an si cucun avun kal ṭhan i Timote chungah Timote atu ka relmi pali ah khan avun chim ṭhan rihmi cu cathiang hi a dihlak tein Pathian nih nunnak thaw a chuahhnawhmi a si ti kha fiang tein kan hmuh ṭhanmi kha si cu cathiang hna cu thawngṭha an si i cu thawngṭha cu amah Pathian taktak kha a si i cu bia cun nangmah zong kha nunnak ah Khrih nunnak ah ser na si i cu bia cun keimah zong kha Khrih nunnak ah ser ka si ve i cu Khrih nunnak chungah cun zalong taktak tein umnak hmun a neitu vancung pennak ram ah a kan chiatu kha hi bia hi a si cucaah cun Hi thawngtha hi aho sinah dah pek hmasa a rak si? Paul nih lamkaltu chungah sorry lamkaltu chungah fiang tein kan hmuh Paul nih Rom hnin a sinah ca kuat mi chungah fiang tein kan hmuh amasa ahcun hi thawngtha hi Judah Jew mi hna sinah a pek hmasa a si i A hnu ahcun zentalmi hna sin zongah khan pek kha a si ve tiah fiang tein kan hmuh. Cu thawngṭha cu Jesuh Khrih kha a rak si i Jesuh Khrih hrimhrim nih khan zentalmi hna sinah thawngṭha hi a luh khawhnak hnga ding caah le a kan khamhnak nunnak thawngṭha kha a luh khawhnak a phak khawhnak hnga ding caah a hmasa bik ah Peter sinah hin a rak lang. Peter sinah ai lang i Peter cu cu hlan ah cun zental mi hna cu a ṭih in a rak ṭihmi pa a rak si. Kan phunglam hrimhrim ah Judah mi hna an phunglam le zental mi hna an phunglam ah hin kan karlak ah hin horkua thukpi nih a kan den i Judah mi hna nih an hmanmi thil le zental mi hna nih kan hmanmi thil zong kha i cawhpawlh khawh a si lo a ngah in a ngah lo Judah mi nih cu zental mi cu mithi bantuk ah a rak kan ruhmi kan rak si Peter zong nih cun Zentaal mi hna sin i hi khamnak thawngṭha ṭhuan hi a rak ṭih tuk i a rak ngamh lo. A ruang cu kan phung le lam sin in hrimhrim khan holkua thukpi kan i dang i i cawhpawt kha kan rak ngah lo. Cu tluk cu a rak si i Pathian vel cu khuaruahhar a si i a lianngan tukmi a si caah Peter sinah khan ai lang i Peter cu a tlun inn ah a rawl a ṭam i Cornelius inn ah a vang tlun lio si Cornelius nih thawngṭha chim a rak auh lio si a rak sawm lio caan khi si a rawl a ṭami rawl an tuah piak i a yi hmanh a it lo cu nu cu ti rawl an tuah piak lio cu ahcun Pathian nih a vun chawnh a vun chawnh ciamam cu vancung in puan pakhat kili a neimi a hong tla kha ka hmuh cu chungah cun thilnung saram nung phun hna ka hmuh hna a paw in a lawnmi hna kha a hmuh hna va phun kha a hmuh hna kha vialte hna kha pathian nih ei tuah ti a ti ti a ka ti cu tikah cun Peter nih a leh i Peter nih a van leh tikah cun a thurhnawmmi thil hi ka ei kho lo tiah ka ti a ti a thun haumi thil ka kho lo ti a ti pathian nih a vun leh ṭhanmi cu na pathian nih a thiang tiah ka ruahmi kha nangmah nih a thiang lo ah ruat hlah tiah a ti cu a sullam cu a hnuah cun zental hna sinah thawngṭha chim ding in a vun a fian tikah cun zental in hna cu mithur hawmi kan rak si ti kha fiang tein hi Peter sinah ai langmi Pathian nih a kan hmuhsakmi kan si Judah mi hna sinah thianghlimmi thawngṭha a phan hmasa i Judah mi hna sinah nunnak thawngṭha le vancung kong pennak thawngṭha kha a phan hmasa mi kha Jew mi hna sinah a si i Jew mi hna cu an ruahning le anmah nih an phunglam ning tein cun a thianghlimmi a thuhlawm lomi miphun ti ai timi khan rak si. Peter nih cun Zentaimi hna sinah thawṭha chim cu a ngeih lah tuk caah khan a thil hmuhmi thil cu ka ei kho lo ka ka ah hin lut hlah seh tiah a ti tikah Pathian nih keimah nih a thiang ka ruahmi kha nangmah nih a thiang lo ta hlah tiah a ti tikah khan ai fiang i Zentaimi hna sinah khan Peter hmang in khamnak thawngtha Jesuh Khrih a kan dawtnak kong thawngtha kha a hung lut i cuticun Gentile mi hna le Judah mi hna kan karlak ah thleidannak puanzarpi a tlek i cross ah a thih ah khan thleidannak puanzarpi a biakinn puanzarpi a tlekmi kha lehmah pali in a chahmi a si ti si lehmah pali in a chah i cu puan hna cu Jerusalem nungak hale Jerusalem nu hna nih khan lamhang ṭhie le Tumhul dum sanduk a sen min an rak tahmi a si ti kha si. Cu thleidannak puanpi cu a tleh tikah Zentaal miphun ti an um ti lo, Judah miphun an um ti lo. Khrih ah nunnak thirah pakhat ah ser kan si. Kan Pathian amin thangṭhat si ko seh. Cucacun nihin nangmah zong kha sualnak chungah na um lio caan ah khan Pathian nih an dang lo keimah a ka dawt tluk te hin nangmah zong kha an dawt ve ko zu kan din lio cumah zong ah khan Pathian nih khan an ho fawn lo a ngaingai ti ahcun minung tu nih Pathian hi kan hlawt minung tu nih Pathian hi kan serset minung tu nih Pathian hi zei ah kan rel lo Pathian nih cun kan tuahmi kip a hmuh dih kan kalnak paoh ah hin a kan umpi zungzal a kan ṭhen lo. Thiang Thlarau cu nan chungah a zungzal in ka khumh i kan umpi hna ti a kan titu cu Bawi Jesuh Khrih pei a si cu. A pahnihnak ka vun peh lai. Lamkaltu hleihnih hna nih hin tinhmi an rak nei i Jesuh nih va kal u law khuazakip ah khan miphun hna kha ak zultu ah va sem hna u kan dawtnak hna kong thawngṭha hi nannih cu tlamtling tein pek nan si i nannih cu tlamtling tein nan mithiamhim cross ah ka thi kha nan ka hmu i cun nan mithiamhim hi vawlei cungah khuruh hal thil ka tuah kha nan hmu nannih cu taisamit in a ka hmumi nan si i thlarau mit a ka hmu tu zong nan si ah nannih cu ka tette ṭha hi nan si lai i vawlei cung khuazikip ah kan khan ha va kal u law kan dawtnak hna kong thawng ṭha hi thailotu hna kha va chim ve hna u law cu thawng ṭha an zumhnak cun kham an si khawhnak hnga ding caah ka tette ṭha vang si u tiah lamkaltu hleihnih hna hi a thlah hmasa bikmi hna kha an rak si cuticun lamkaltu hna nih cun cu chungah cun tinhmi an rak neihmi pakhatnak zei thla si kan ti si ahcun kannih cu hi vawlei cungah hin Jesuh Khrih nih a kan dawtnak kong thawngṭha a nunnak tiang cross ah thihnak in a tuar i cun a thih hnuah Claude cungah a thomi pa thawngṭha zeizong vialte lak i a tlingmi a kengtu kan si ti kha pakhatnak ah an i theihmi hi si. Cun a pahnihnak ah cun hi thawngṭha hi tlotlau lo tein kan kilven khawhnak hnga ti kha an i tinmi si i cu an i tinnak ah cun ahodah an i bochan kan ti si ahcun zumhnak in kan Bawipa Jesuh Khrih Thiang Thlarau ṭhawnnak kha an i bochanmi ka si. Cu an i tingmi chungah cun a hram thok in a dong tiangte kalpi kawh peng kha zumhnak in an i tlaih pengmi kha si. Cuticun yumin halak le miphun lakah Jesuh Khrih nih a kan dawtnak kong thawngṭha cu an chim, an chim, an vak, an kal thluahmah. Inn kip tiah an kal hlan lio i thawngṭha chim hna cu a rak ol lo caw. Kannih hna cu thawngṭha kan chim ni inn dai tang tiah hi khawte in kan ruk li hi kan tok kan phu lo pi satra tin kan ram kan hei kan sam kan hei na ria le mi ke phu sang ai nak trai kan hei na ṭe le hi viati maning ni kan hmai na kan thut piak chu an ni chu an selo chu achana chun lungpi chung an thu le hin an thu le an hai ka manung pahnih kha kham nak ko thong tha an rak chim na achana chu an in chunga an lui an lut i tuang chunga hin kol thut khin an thu le chiti chun family in chung kha sina hin jesu christ dot na kong thong tha hi an rak chim Cutluk cun an he taktakmi mi zeirellonak lam te khi an rak zul. Atu kan chan he cun tahchun si ahcun kan i dang tuk. Lamkaltu hna nih cun Jesuh Khrih dawtnak kong thawngṭha cu an chim an chim Jesuh Khrih nih a bia bantuk khru hal thil ti khawhnak kha kan pek hna mizaw nan dam tan lai ka min in khuachia nan ṭhawl lai ka min in a ke a kiak mi nan dam tan lai ka min in ti a ti tikah an tuar thum ah Jesuh Khrih thiang thlarau nih a bawmh a bawmh hna i cu vialte hna an rian ṭuannak cu Phungbia cawnpiaktu tlangbawi hna le saya hna nih an hmuh i an theih tik hna le ramuk bawi pawl hna nih an hmuh tik hna cun hi hna miphun hi hitin kan thlah dok hna si ahhin cun kan miphun kan phung kan lam vialte a hrawktu an si cang lai ti kha an hngalh cucaah cun lamkaltu hi an tlaih hna i thong ah an thlak hna a voikhatnak hremnak an tuar lamkaltu hna cu an tlaih hna i thong ah an thlak hna i cu thong ah an thlak hna ahcun pathian nih khuaruahhar a tilṭi khawhnak in zan ah awn a chawnh hna le innkhar awn tiak hna vung chuak u law mang kal u law ke kai fura si mi hna pathian thangṭhatnak hmun ah khin vong kal u law ka khing ka thawng ṭha vang chim u a ti hna zan ah innka ohonpiak hna i thlarau nih a bawmh hna i an kal i hmundangpi a ṭhial diam hna innka cawngtu nih innka ṭhat in an rak cong ko sihmanhsehlaw an thei hna lo a thaizing ah cun ukilha nih lamkaltu pawl kha kan chuan lai bia kan cenh lai ti an vun ti tikah cun ralkap an thla hna i innka cawngtu nih ṭha tein innka an rak cong ko inn an vun an tikah thaw in chungah lamkaltu pakhat man an mu ti hna lo kan bawi jesuh khrih amin thang ṭhat um ko seh Cuticun mi pakhat a ra i khi ka lamkaltu thawngṭha chimtu hna thong nan thlakmi hna kha atu mi an cawnpiak len ko hna ti an chimh tikah an va kal i cu ka hmuh ahcun an vut tlaih ṭhan hna an vut tlaih ṭhan hna i an tlaih tik hna ahcun bia an hal bia an hal hna zeiruangah dah a voi khatnak warning kan in pek cang hna hi ka hin hi thawngtha hi mi cawnpiak hlah tiah kan ti hna khuaruahhar thil hi tu hlau ti kan in ti hna zei ruangah nawl ngai lo hi thil hi nan tua tiah tlangbawi ngan nih avun ti tik hna khan atu nai a ka vun rel mi kha Peter bele nak kha si Peter lam kal tu hna cu an len ha i nan ma bia nak hin eh nan ma pathian bia cu hlawt riamang in mo nan ma bia tu cu kan ngai lai tia Peter nih khan arak li nak hna bia kha si i lamkaltu hna nih hika zawn ah hin an i tinhmi a fiang tukmi pakhatnak zeihlei si ti ahcun kannih cu Jesuh Khrih nih hin a kan khamhnak thawngṭha vialte hi pakhat hmanh thau lo tein kilven awkah a kan thlahmi kan si ti hi fiang tein kan hmuh khawhmi hi a si. Nanmah nan nawlbia cu kan ngai kho hna lo. Pathian thawngṭha hi thlah riangmang in le kaltak riangmang in le thau riangmang in nanmah nih nan kan pennak ah nan kan uknak hi cu kan in ngai kho hna lo kan zul kho lo cucaah cun kan bawipa jesuh khrih nih kilven awkah kan nunnak ah a khumhmi le ṭuan awkah a kan pekmi rian hi upatnak kan pek i kannih cu hi lam hi kan zul ko lai tiah zultu hna nih an rak i thimmi kha si kan pathian a min thangṭhat si ko seh cu nun cu pei ti nih hin nangmah zong keimah zong cu pek kan si cu pathian rian ṭuan kan ti tikah hin Khrihfa upa lawng hi pathian rian ṭuan an si lo pastor lawng hi pathian rian ṭuan kan si lo i cun evangelist lawng zong pathian rian ṭuan kan si lo cun nubu lawng zong kha pathian rian ṭuan an si lo i cun Ben lei a tlaitu hna lo zong kha Pathian rianṭuan kan si lo kan dihlak te Pathian rianṭuantu kan si ding hna i thangṭhattu le thlacamtu le chawlava i a petu hna zong kha Pathian rianṭuan lawng te kan si dih amah be kan ṭuannak a hmun le a area le kan i tlaihmi tung kha ai ai dang Cuticun pei ti Pathian nih Khrihfa zumtu vialte hna cu a rian ṭuan awkah le a thawngṭha le a sunparnak langhter dingah le a lianngannak a kan khamnak thangṭhat dingah thawngṭha kan nun ah rosung bik a kan khinhmi cu si cu. Cuticun pei ti kilven awkah cun a kan khinhmi kha a si cu. Pathumnak ka vun yan ṭhan lai. Timote Timote cu ngakchia a rak si lio ah hin Khrihfa a rak si. A nu cu Judah mi a si i a pa cu Greek a rak si. A nu a min cu Eunice ti a si i a pi kha Lewis ti a si. A pi Khrihfa si i a nu zong Khrihfa si a pa zong Khrihfa si. A nu cu Judah miphun a si i Timote hi kumnga asi sunday school kai kho le bia angai kho le bia thei kho asi tikah hin an rak cawn piak lengmang mi si bible ca thiang mosat kong abraham kong ma se cun melchizedek kong te hna khi an rak cawn piak lengmang mi si i a nun hram tuk ti hin khrifa nun zian a rak ṭhangmi a rak si Khrihfa timi hi zei hi thlak kan law kan ti a si ahcun Khrihfa timi hi hngakchia mui padap lak ah a vaakmi amah lung ah a vaakmi bawmhhal in lungre thei taktak in avak i kapa kapa ti a aumi kalnak thei lo in apa a aumi he kan lo Khrihfa sinak mi cun Pathian khamnak chungah khin akan luhpi kho lo Pathian pannak chungah akan luhpi kho lo cu ca cun Khrihfa kan sinak hi cu vawlei cung i thangthat Jesuh Khrih khamnak kan theih khawh nakhnga le vawleicung kan nun chungah Jesuh Khrih nunnak thar kan nun khawh nakhnga ding caah lam a kan hruaitu Khrihfa nunzia lawng kha rak si. Cuti cu ngakchia ti cu mui padap na ka vak ko seh law a pa nih a vun hu i a pa nih a ṭang i a vun pom tikah cun ngakchia pa ti cu mui padap na ka si ko hmanh seh law khua mu lo hmanh seh law a pa nih a ṭang in a ka pom i ka pa chungah a kum cang ti a theih tikah cun zeitluk in dah hna a ngammi zeitluk in dah ai lawmh khuanu lo hmanhsehlaw a pa sinah ka pa sinah kum cang ti aa theih cu bantuk cun Khrihfa kan sinak chung hin Jesuh Khrih dawtnak kan vun thei i kan nun hun vialte kaltak in Jesuh Khrih nunnak thar i kan vun i thlen tikah cun Jesuh Khrih nunnak ṭang chungah kan um cang ti kan theih tikah kan tha a ngam tuk kan i nuam tuk vunei harnak kong ah caan khat cu har ko hman u si lawmhnak in kan khuh khawh ṭhan kan pathian amin thang ṭha si ko seh cucu vawlei cung i hnangamnak lawng si loin vancung ah khin ka thlarau nih lawmhnak daihnak a hmuh cang ti khi kan ruahchannak a si caah hi vawlei cung thihnak zong khi kan phang lo i zawtnak zong khi kan phang theng lo atu hna lamang ah cun kei hna cu vawlei sining in ka tlamtlinlonak hi a cha in a cha tuk cang le zeihmanh sasalaw pathian a caan ah khin cun ka nunnak hi ka la cang lo ka thlarau hi nangmah sinah hin i din ko cang selo ti hi thla ka cam caan hi a voi hi voi zat de a se ve cang hnga um tawn ko Reverend Zathial nih Pakhat pa si zu a ri le thi ka ṭi lo tiah ai lak tiah ai ti le tanbo ai lak le minung ka tuk hna tilah a tu ngam taktak lo tiah a ti a ruang cu amah thi zong a rak ṭi le mi thi zong kha a rak ṭi ko tiah a ti a chim duhmi cu thi ka ṭi lo ti a rak chimtertu pa kha amah a si lo i zu nih a rak chimtermi a si tiah a ti Cu bantuk cun Thiang Thlarau timi hi kan nunnak i a van kan thlen hnu ahcun dawh hol in chim khawh lomi a thawngṭha chim khawh nakhnga Pathian nih thlarau in a kan chimter cu hlan i Malaysia kubu i thawngṭha chim ka rak a thok lio na cu rak ka thei lo nan khuru ka har men la cu fa cem a ning zak halo maw ti hna dang ka ti men la sihmanhsehlaw ka ning a rak zak ve loh atu ahcun kum khat hnu kum khat in Pathian nih tin a ka thar chu a ka thar chu a ka thar chu le atu ahcun hi tluk te hi ka vun phan kho Bawipa Jesuh Khrih thawng in vun ruat hmanh u a sun loi tuk ning Timothy cu ngakchia a rak si Pathian bia cawn piak peng mi a rak si ko nain a vun rin ṭhan cu kum hei sari kum hei rit a si hrawngah a rak hrin ṭhan Mah hlan vialte cu Khrihfa a rak si ve ko. A hin ṭha hlan ah hin a hak chiat te no. Moses ko hna khi a rak theih dih cang cu tamo te nih hin. Mu ma cu cun Abraham kong hna hi a rak thiam tuk cang. Cathiang hi a rak thei tuk cang asinain a rak thei lomi cu zeitlai a si kan ti si ahcun kan Bawipa Jesuh Khrih khamhnak nunnak thar kha a rak thei ve lo, a rak hngal ve lo. Ti le thlarau hrinthannak a nung taktakmi thawngṭha chungah hrinthannak kha a rak ngei ve lo. Paul cu missionary Pathian nih a van khin ciammam cu Paul cu thawngṭha chim a vak a vak a vak a vak le Paul nih thawngṭha a chim lioah Timothy cu a ngai ve le Paul thawngṭha chimnak thawngin Timothy cu a vun hrinṭhan khut tikah cun Paul hi hawikom an can lawng si loin rian ṭuantu hawikom pakhat ah an cang i pa le fa bantuk in Khrih rian hi a rak ṭuanṭimi an si kan Pathian a min thangṭhat si ko seh Paul nih a rian ṭuannak kongah harnak Thangchiatnak soiselnak a tuarmi tampi a chimmi an um. Mah cucun lunglawmhnak a chimmi tampi an um. Nain khatlei kamah cun ka ruah khawh lo bikmi cu Rom mi hna sin hin Rom mi hna sin hin Jesuh Khrih nih a kan dawtnak kong thawngṭha le vailamtahnak cung i cross a thihnak kong thawngṭha ruangah khin Rom mi hna sinin dipruk fungtuk zong hi ka rak tual bal ti a ti. Rom mi hna sinin fungtuk voiruk hi ka in cu ka in cu ho ruang a si lo khamtu Jesuh Khrih nih

voikhat tuk ah khin a voikhatnak tuk ah khin voi sawmli a rak si a voikhatnak fung tuk ah khin maw ṭham khat ah voikhat voihnih tin voi sawmli tuk a rak si mah cucu a voi in voi sawmli voi sawmli in voi ruk in ti a ti minung tisa ni voi som thum voi som ni tu hna cu to chor ni a cek ngam ai ruat man o a hlok di a lo tlau di ding si a thi man minung tam minung ze ma za chu malaysia an thi pha chu mu asinain paul nih cun cu fung tuk cu voi som li voi som li in voi ruk tiang kha ka rak in bal cucu zei ruangah dah tlin ko ti ahcun kan bawipa jesuh khrih nih cross i a thihnak in a ka tletnak vancung ah nunnak tling ka hmu hnga dingmi pennak ram a ka cohmi khi ka nunnak ah khom a si i cu thawngṭha cu tlau lo tein ka kilven khawhnak hnga ding ka inn zongah ing ko ning ka thi zongah thi ko ning tiin ka inmi kha a si tiah Paul nih hin a rak chimmi kha si Zeiruangah dah Khrihfa lamkaltu hna hi tihin harnak an rak tem hnga? Innak an rak tuar hnga i soiselnak zong an rak tuar hnga. Ram pakhat nih bailo a neihmi cu zalong tein biaknak bataji nih hin cun Pathian thangṭhatnak hi nei kho seh law cun zalong tein an biak in cheu ah hin Bawipa hi thangṭhat kho ko hna seh an Pathian cio hi thangṭhat ko hna seh a herh ning tein cawlcang cio ko hna seh ti hi ram bylaw pakhat le ram uknak acozah uknak pakhat nih zalong tein a ser dingmi si cu lio zongah cun Rom cozah nih an servemi cu biaknak timi cu ahohmanh nih don hla u an duhdim tein Pathian thangṭhat ko hna seh anmah le an sining cio in a herh ning cio in i lawm ko hna seh ti khi a rak si ve ko asinain lamkaltu pawl cu an tlaih hna an tuk hna thong ah an tlak hna bia an ceih hna atu le tu lette an thangchit an mualpho hna zeiruang ko le a si kon hna tluk in bailoni cun zalong tein biaknak lei cu freedom bak in a kan pek ko tung Khrihfa cu nanim hem tuk Khrihfa cu cross ah a thimi Jesuh Khrih A thihnak kong thawngṭha ruangah khin nan nan hem tuk, nan chuak, nan lut, nan vak a kan kip lo ah Jesuh Khrih kong thawngṭha nan phuang. Um zaziar pei nan thiam lo cu. Jesuh Khrih a thawngṭha ruangah khin lamkaltu hna nih fahnak tampi an rak tuar i a hnu hnu ah cun vawlei i fahnak mualphonak thangchiatnak lawng an rak tuar si loin a hnu hnu ah cun Stephen hna cu zalam ah an hnu an hnu i lungin thi lakin an cheh Jente hoina kha Herod nih an hngawng a ten hna Peter hoina cu a chuk maling vailam an tah Cucun micheu hna cu an min mabu in an vang in an tlaih hna la thluah in ti an cheu hna. Lamkaltu hna nih hin dawkaw an i tinmi cu Jesuh Khrih nih a kan khinhmi thawngṭha a kan khamhnak vancung nunnak kong thawngṭa hi kan thlau sual lai ti an phan tuk rungah kan nunnak cu biakṭheng cu a bat ko si ti an ti i an nunnak tiang kha an rak pekmi si cu cu ka de zul in hin Khrihfa hna hi a nungmi lawng ti kan si nangmah zong kha cu bantuk cun thawngṭha cu na nun ah khum pei a si ve na sining te nin chung khurah thawngṭha kil viatu na rak si ve ko ṭung Paul a vain hi nak thong